16 августта аның тууына 100 ел тула. Әдип Маликов Башкортстанның Яңавыл районы Югары Чат авылында мөгаллим гаиләсендә туа. Яңавыл урта мәктәбендә 8-нче сыйныфны тәмамлагач, Пермь шәһәрендәге татар педагогия училищесының 2-нче курсына укырга керә. Училищеда укыган чорда әдәбият белән ныклап кызыксына башлый. Студентларның әдәби-иҗат түгәрәге эшләрендә актив катнаша. Кулъязма әдәби журнал чыгаруны оештыра, аның җаваплы мөхәррире була. Шул елларда төрле газета-журнал битләрендә аның тәүге шигырьләре басылып чыга. 1939 елда училищены тәмамлагач, Әдип Маликовны Пермь өлкәсенең Барда районы Солтанай авылы мәктәбенә укытучы итеп җибәрәләр. Ләкин аңа анда озак эшләргә туры килми, шул ук елның көзендә аны армиягә алалар. Бөек Ватан сугышы башлану сәбәпле, Әдип Маликовның гаскәри хезмәте Җиде елга сузыла. 1945 нче елның августында ул, разведка төркеме командиры буларак, Сахалин утравының көньяк өлешен японнардан азат итү сугышларында катнаша. Бу операциядә үзенә йөкләнгән хәрби бурычны җиренә җиткереп башкарганы өчен аны Батырлык өчен медале белән бүләклиләр. Армиядән кайткач, Әдип Маликов Татарстан радиосында әдәби-драматик тапшырулар мөхәррире булып эшли. 1949 нчы елның көзендә Татарстан Язучылар берлеге аны Мәскәүгә, Максим Горький исемендәге әдәбият институтына укырга җибәрә. Әдип Маликовның әдәби иҗатының иң матур чоры Әлмәттә яшәгән елларга туры килә. Аның 50 нче, 70 нче елларда иҗат иткән шигырьләре, поэмалары, повесть истәлекләре тормышчан образларга, сурәтләү чараларына бай һәм шул чор татар әдәбиятының үзенчәлекле бер сәхифәсен тәшкил итәләр. Дистәдән артык китап авторы Әдип Маликов, гомеренең соңгы көннәренә кадәр Әлмәттә яшәп, 2009 нчы елның 23 нче апрелендә вафат була. Аның үлемсез әсәрләре бүген дә әдәбият сөючеләрне рухландырып тора. Шушы урында Әдип Маликовның Татарстан радиосы фондында сакланган бер чыгышыннан өзек тыңлап үтик. Ул аны Әлмәт шәһәренең 25 еллыгын билгеләп узган тантанада ясаган булган. Әлмәт шәһәренең үзәге минем күз алдымда өч мәртәбә алмашынды. Шәһәр биеклеккә һәм киңлеккә үскән саен, аның өр-яңа, мәһабәт үзәк мәйданы барлыкка килә. Һәркайсында берсеннән-берсе матур культура сарае булыр. Шәһәрнең Максим Горький исемендәге Нефтьчеләр клубы урнашкан беренче үзәге аеруча хәтердә калган. 1955 нче елның яңгырлы көзе. Без, яшь әдәбиятчылар, резинитиклар киеп, кул фонары яктысында канаудан канауга сикерә-сикерә, клубка юнәләбез. Бер бүлмәдә үзешчән артистлар җыйнала, икенчесендә үзешчән оркестр тавыш бирә, ә китапханә бүлмәсендә шәһәрнең яшь иҗат көчләре, булачак язучылары, шагыйрьләре әдәби темаларга бәхәс күтәрәләр. Яңа хикәяләр, очерклар тикшерәбез, шигырь укыйбыз, Сафларыбыз торган саен ишәя барды. Нефтьче яшьләр тавышына республика газеталары һәм радиолар игътибар итте. Казаннан командировкага килгән танылган язучылар безгә дусларча, аталарча ярдәм кулы суздылар. Нефть фонтаннары арасында шул гүзәл якларның үз җыры, үз моңы туды. Моңарчы беркайда кабатланмаган, китапларда язылмаган, тормышның үзеннән ургылып чыккан җыр иде бу. Ул һаман үсә, көчәя, камилләшә барды һәм тылсымлы көчкә әйләнеп, зур әдәбият агымына килеп кушылды. Балалар һәм өлкәннәр өчен дә актив иҗат итүче прозаикларыбыз укучыларга яхшы таныш. Әлмәт бүлеге язучылары үзәктән читтә, төрле районнарда яшиләр. Әмма алар провинция язучылары түгел. Күпчелек авторларыбызның әсәрләре олы таләпкә җавап бирә дияр идем мин. Әлмәт язучыларының старт майданы ышанычлы һәм шактый еракка ата торган булып чыкты. Яшьләр үзләренә киңәшче, остаз эзлиләр. Шунысы куанычлы, безнең тәҗрибәле язучыларыбыз яшь авторларга иҗади ярдәм итүне үзләренең изге бер эшләре, изге бурычлары итеп саныйлар. Алар әледән-әле Нефть районнарындагы әдәби берләшмә утырышларына барып чыгалар, өметле яңа әсәрләргә сөенәләр, кимчелекләрдән бергәләп котылу юлын эзлиләр. Поэзия үзәнендә халык тормышының якты елгасы агарга тиеш. Шагыйрьне шагыйрь иткән нәрсә, халыкның әрнүләре һәм шатлыклары. Художник халыктан аерылса, аңа таяныч калмый, иҗатына терәк калмый. Мондый иҗат җансыз булачак, кешеләргә аның кирәге калмый. Бу хакыйкать шагыйрьләргә генә түгел, барлык жанрда эшләүчеләргә дә бертигез кагыла. Зур иҗади бурычларны хәл итәрлек, яңага укучының күзен ачардай, тетрәндерерлек, гаҗәпләндерерлек яңа әсәрләр кирәк безгә, ә кыюлык һәм тәвәккәллек бигрәк тә яшьләргә хас.
Ә тапшыруыбызны Әдип Маликовның үзе укуындагы шигырьләре белән дәвам иттерәбез.
Юлым синдә туктар. Тормыш гизеп, бер җилләнеп кайту, үзе бер гомергә торырлык. Корт шикелле эчтән ашый җанны, хәрәкәтсез, гамьсез торгынлык. Дәшә мине погранзаставалар, уяу тора һаман постларым. Танырмын да, танымам да сезне, Яшел фуражкалы дусларым. Җырларбыз бара походларда, Запастагы чинда торсак та, Татарстан, якты калаларың Космос аша миңа күренә. Юл тотсам да кайда, озатып йөри Туган якның шифа җилләре Йомарланып күңел түрләрендә. Балкып чәчәк ата гөлләре. Аерылганда синнән, туган ягым, Юксынуым җырда чагылыр. Урый торгач зәңгәр планетаны, Юлым синдә туктар барыбер. Үзем булып калам. Полкташ разведчик дусларыма. Разведкада, зәһәр салкында тәнем белән карны җылыттым. Уздым дигәч утлы чикләрне, Яңасына барып юлыктым. Без һөҗүмгә кердек гаскәрсез, Төн карасы белән камалып, Приказ кыска, Тап син ачкычын Дошман тылындагы каланың. Күперләрен, урам чатларын Барлап йөрдем, барсын күңелдән Мин үлемгә кердем. Меңнәрне саклап калу өчен үлемнән Кар төсенә кердем кайчакта, Ком төсенә, яфрак төсенә. Төсен үзгәртә бу хамелеон Дия алмады, ләкин берсе дә үзем булып калдым барыбер. Алга уздым, юлны тамгалап, расладым мин яшәү хокукын, дошманнардан илне аралап. Солдатлар узганда. Солдатлар узалар, солдатлар, Уйларым яктыра, сафлана. Минем дә йолдызлы яшьлегем Бара күк шул тыгыз сафларда. Аерылмас туганнар шикелле, Гел бергә, ни генә күрсәң дә. Егылсаң, торсаң да, бер кайгы, Туган ил язмышы җилкәңдә, Һөҗүмгә керәләр солдатлар, Тиң булып ярсулы ташкынга, Йөрәкләр тынса да, гел бергә, Яталар бер йолдыз астында. Җуелмас тарихның хәтере, Туган ил чакырса тагын да, Һөҗүмгә ташланыр үлгәннәр, Җанланып миллионнар аңында. Солдатлар узалар, солдатлар, Уйларым яктыра, сафлана. Минем дә йолдызлы яшьлегем Бара күк шул тыгыз сафларда. Медальләр. Хуҗасы биисә, бииләр, көлгәндә чылтырап көләләр. Хуҗасы мәйданга җыенса, көзгедән елмая медальләр. Чыңлашып куялар моң гына, кинәттән йөрәкне сызлатып. Чыктыгыз иң хәтәр юлларга, магнитлы тауларны кузгатып. Чыңлыйсыз, әйтерсең, яшенләп, Кылычлар кисешә һавада. Кылычлар йөзеннән үткәреп, Сынады кешене замана. Тудыгыз һөҗүмгә барганда, Ялкыннан, салютлар языннан, Җуелмас даныгыз ут белән, Калалар исменә язылган, Чыңлыйсыз. Чаң кага хакимнар! Европа арынды хурлыктан, Әйтерсең, меңләгән чишмәләр Дан җырлый җиңүче халыкка. Чыңлагыз медальләр, чыңлагыз, Кырдагы башаклар җыры бу, Хәерле иртә дип уяткан, Башкала куранты чыңы бу. Юлларда булыгыз медальләр, Аяклар талса да, тынмагыз. Мендәргә күчмәгез медальләр, йөрәкләр катында чыңлагыз. Тормыш кичкән иргә таян. Өстен торыр ваклыклардан, Мәхрүм итмәс шатлыклардан. Гайбен күреп сүксә сүгәр, Яратып бер сукса сугар, Яманнардан әмма яклар, Һәлакәттән сине саклар. Сугыш кичкән иргә таян, Ул тубыктан кан эчендә Җиңеп барган бар көченә, Гаделлекне яклап барган. Шул җанында аның калган, Үзен илгә багышлаган, шуның белән ялгышмаган. Таян, иле белән бергә, үлем аша узган иргә. Җәелер идем Идел булып. Кыя алмый агымнарын Ярсый язын елгалар. Озатуга кар суларын Алар кинәт тыналар. Чәчәкләр белән хушлана Сусыл болын тугайлар. Матурлыгын мактап җәйнең Күккә менә тургайлар. Ярсыган чаклар булгандыр, Сыя алмый җаныма, Дуслар юатса, дошманнар, Тоз салдылар каныма. Язларын ярсый елгалар, Текә булса ярлары, Җәелер идем Идел булып, Артта калды язларым. Бер вагонда вагоннар да, күңелләр дә бер ноктадан кузгала. Күпе саен пассажирлар гәп коралар үзара. Арада яшь пограничник, сары каеш билендә, Кунакка йә бөтенләйгә кайта булыр иленә кителен дә салып карый, кырларга да күз сала, аның бөтен хәрәкәтен отып бара кыз бала, төшәр иде өске каттан очып кына, тиз генә, кителенә ак яканы тегәр идем үзем дә, күкрәгендә значоклар, Хезмәте бар егетнең, әнисенең улы кайта, яшь кызларның өмете. Сөйдә яшел фуражкасы йолдызыннан нур тама, сөйләшәсе килә кызның, сүзне салып уртага. Егетне шул үз уйлары биләп алган, күрәсең. Ул дөньяга болай гына ничек барып керәсең? Күңеле, бәлки, бик еракта, хезмәт иткән яктадыр, бәлки, туган як төсләрен өйгә салып кайтадыр, бәлки әле әтисе дә хәрби кеше булгандыр, Европаны дер селкетеп, фашистларны кугандыр. Очрашырлар ике солдат, сөйләшерләр туйганчы, Берсен-берсе генераллар баскычына куйганчы, пограничник абый кайтуы, кыз күңеленә таяныч, төшеп калыр кемдер алдан, шунсы менә аяныч. Юллардагы ераклыкка, иминлеккә баш булып, кайта егет илләренә, чаба поезд ашкынып.